Helo a chroeso i benod arall o'r Newyddoen. Wel, mae hi wedi bod yn aeaf rhynllyd hyd ma, ac mae tîm Newyddoen wedi bod yn gli... Uh, sorry, yn ymchwilio bywyd yn ysgubor. Ond, nawr rydyn ni'n gwneud yn ffordd yn ôl i'n gorchwyl gwyrdd o wylio'r caeau. Y llynedd, aeth y newyddoen yn ddirgel i drio dull newydd o rannu neges 'Na i dan y glaswellt'. Ymwelwyd â deunaw ysgol a aeth yn gymharol ddisylw. Yn ystod ein hamser yn yr ysgolion, cefnogodd un ar ddeg cant o ddisgyblion y neges 'Na i dan y glaswellt', a dod yn fyddin ddewr o lys genhadon llawr gwlad. Rŷn ni'n eich cyfarchu, gan obeithio byddwch chi'n dal i dyngu'r llw. Beth wnaethon ni ganfod o'n pori cudd oedd bod gan Dde Cymru gyfanswm o 1,022 o danau glaswellt bwriadol y llynedd. 1,022 o danau bwriadol? Beth? Wel, ta beth, gyda ffigwr fel hynny, mae pethau dal yn beryglus, nid dim ond i'n nghyfeillion bywyd gwyllt, ond hefyd i'n ffrindiau gwlanog a blewog. Mae ein twrwyr newyddo'n hefyd wedi canfod Taw Rhondda Cynon Taf, Caerffili a Phen-y-bont ar Ogwr oedd yr ardaloedd a effeithiwyd fwyaf gan dannedd bwriadol, ac roedd angen i dros un ar ddeg cant o beiriannau tân Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru fynd i'w taclo, gan bido â bod mewn rhywle sydd lawer pwysicach! Dwi braidd yn fud sy'n broblem i ddafad gohebu, felly ewn ni at y tywydd gan Trefor. Croeso i adran Dywydd Trefor. Fel ddywedodd Dad, sori, Bernie, cafodd Rhondda Cynon Taf, Caerffili a Phen-y-bont ar Ogwr flwyddyn anodd yn ystod y deuddeg mis diweddaf a thanau bwriadol, sydd ddim mor cŵl. Diolch byth! Mae'n ymddangos fod gan Wasanaeth Tân ac Achub Tŷ Cymru gynllun. Yay! Byddan nhw'n bresennol ym mhob un o'r ysgolion hyn yn ystod Mawrth ac Ebrill i sôn wrthym am eu negeseuon tanau glas wellt arbennig. Falle bydden ni yno hefyd. Diolch i ti am hynny, Trevor. Ie, dyna ni. Dethon ni â hynny fel darn exclusive o newyddion i chi gan ein cyfeillion yng Ngwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, dim ond i chi ffans newyddoen. Bydd fy ffrindie yn Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn brysur yn ymweld ag ysgolion yn... O, odych chi'n gallu dweud lle ddylwn i fod? Mae e wastad yn braf gweld pawb pan fyddwn mas yn y sioeau teithiol. Nid bod ni 'di gwneud hynny llynedd, ond chi'n gwybod. Yn wir, falle wna i hyd yn oed newid gyrfa o ddafad gohebu i ddafad rasio! Er, wedi llynedd, falle ddim. Mae'n edrych yn debyg fod cwpwl o fisoedd bysi o'n blaenau ni gefnogwyr newyddoen, ond cofiwch, mae'r neges dal yr un fath, dwedwch 'na' wrth danau glaswellt! A dyna'r cyfan gennym ni yma ar Newyddoen. Diolch yn fawr a nos da!